Mataku pai ana ki te mamae, ki te mamae, ki te ngau o te puku me te rongo i te mamae ā-tinana nei. Nā reira, you know, when the going gets tough, they pull back.

i ōna tāne, i ōna tama, ā, ko te nui puku, he taina, nē? Nō reira, he uaua te mirimiri, ā, āe, te morimori i tērā hunga i ōna wā, ā, ki te taha whanonga, ki te taha ū i te wā i ngā rārangi, engari, kai te kaha rawa a Te Rangihoua. Koirā pea te pūkenga nui, ā, kai a Te Rangihoua, ko te manaaki. Hui te ora!
Hui te marama! Hui te ora! Hui te marama! Rau noa! Ko te mea pai, he, he whanau noa tēnei, nē, ehara, ehara i te kura, he whanau tonu. Nā reira, ā, he, he rite noa ki te, ki te tohutohu ki ō, ki ōku teina, ki ōku tuahine, hei, āna te mahi ngā rīhi, he āhua whērā tonu, nē, he, he māmā, he māmā noa i, I te nuinga o te wā.
Me tahi rau rima tekau paeheneti katoa o mātou e tuku ana i tō mātou katoa. Ka rau te mōhio he aha a Merekara e whakapono kore nei ki ōna pukenga, engari kai roto i a ia te kaha, kai roto i a ia te āheinga ki te tū rangatira hei kaitātaki mō tōna kapa. Koirā noa iho te mahi.
I ōna wā, ka mataku ahau ki te tono atu ki ngā tangata ki te tohutohu atu ki a rātou, te mea, matakua ki ētahi o ngā whakaaro o ērā momo mahi, otirā, ngā tangata, te mea, ki au nei kāore au te mōhio he aha ōku mahi, nō reira, me pēhea au e whakatauira i te mea, Kāore au te mōhio ki ōku mahi. So, he uaua tērā, i te mea, āe, ko tēnā tōku wā tuatahi hei kaitātaki, and mō te ao motu, so like, yeah, set ups, āe.
I ngā mahi tātaki, āe, he pai noa. He umere noa te mahi nei, te mahi, ka tonu taku umere ki ngā teina, ki ngā, ki ōku hoa nā reira, ko Māori anō tērā i roto i a.
Ko tōku momo reo haka, he momo mai te korokoro, he tino teitei, tino mamae ki te taringa, engari, āe, i tino matakū ahau ki te tū, hei kaitātaki, otirā ki te tataki i ngā wāhanga o te haka o te whakaeke, i te mea i mōhio au ka kore au e, ka kore pea au e eke i te mea ko tōku reo haka ehara i te mea he reo haka ātaahua.
Ko te rautaki pai he kimi i tētehi ara e puta. Um, pai ai ngā kupu, kaua e whakaaro mō te kaha o tō reo. Does that make sense? Yeah. Ai i kuhu mā whā marama ki te korero tahi ki au i te mea ko ia te kaitātaki o ngā tumara ko ara koe te kaitātaki o Hoani Waititi, ā, i tino, i tau ake ngā piropiro i te mea Ngā āhuatanga i rongo ahau i kōrero māua mō ērā āhuatanga, otirā, pēnei au ko au noa e rongo ana i ēnei āhuatanga, engari, kua rongo tērā pea ngā kaitātaki katoa o te motu. Ko te pai o Merekara e kaha ana ia ki te whakarongo. Kāore ia i te pōhēhē kei te mōhio ia ki ngā mea katoa. Nā reira, e kaha ana ia ki te whakarongo, ki te whaiwhai, ā, i ngā tohutohu a tētahi, a ētahi rānei.

Nei, koinei anake te wā. I te wānanga whakamutunga i haere atu mātou ki Saint Kentigern's, ā, ki te whakamātau i ō rātou whakaataata, ā, me whāia tō mātou kitenga āhuatanga me whakatika, otirā kia kite mātou te kapa i ngā āhuatanga e kitea ana ngā kaiako. Mīharo ana ēnei tamariki Māori i te.

Āe, te mea e kororoa mātou e ka hamahama ana i ngā rākau ki te papa, nā tae noa mai ki tēnei kura papai rawa i St Ken's e ko kore e āhei te pērā me kaua rawa e pā ki te papa. Tō rākau. Whakarongo. Kawe mai nei, wāhi hou.

Nā reira, oh, me pēhea e kore ai e hamahamahia ki te papa? Ka rongo koe i te āmaimaitanga nei i te puta ai tō āhuru mōai, te whiti atu ki wāhi kē ai, parakatihi ai, tū ai. I tere kite ai kua waea ēnei Māori ki te tū i tō rātou ake taiao. Hoi anō ki te puta, nē, ka āhūā. Ohorere, ka tumeke, ā, me taku mōhio, mm, me tūpato tātou, ā, hei ngā wiki e tū mai nei, mō te haere atu ki roto o Whakatū.
Āe, kei oti pea i a koutou ngā Top Drops 15 i tēnei wikene, engari ki te kore e pai ake i a Top Drop, he moumou. Nē. Ehara te wha, ehara ko te whakaea i ngā Top Drops te whāinga, kāo. Ko te whakamahi i ngā Top Drops hei wāhi whakapai ake i a koe anō. I tīmata tēnei tūāhua i te tau whakamutunga o Whaea Te Ua mā. I whakatakotohia e Matua Te Korau te wero. Nē, i runga anō i te whakaaro ko te whakawhanake i te pakaritanga o ia kaihaka, māmā noiho te tū, nē, kia kotahi noa iho te wā. Engari i tae ki tō wā tuawaru, tuaiwa, kai te rongo tō tinana me tō hinengaro me tō wairua i tētahi āhua rerekē rawa atu. Make or break tēnei tātou mā. Ka kite tātou ko wai te hunga e haere noa ana ki te whakataetae i tēnei wiki nei. Ka kite tātou ko wai te hunga e haere ana ki te whakataetae ki te mātangi rua i tēnei wiki nei. Tino hua ake tētahi āhuatanga o te hiakai i te mea i te hiahia au kia tutuki tōku kapa, otirā kia eke tōku kapa ki tērā o ngā taumata. Ka kite tātou ko wai e haere ana, e whai ana i te whakaihuwakatanga i tēnei wikene. Ko te whakaaro i roto i au i ngā wā katoa, āe, ka eke rawa atu. Ka, ka eke noa atu, nē, ka īkina te mānuka ki, e, kia teitei ake, ki runga kē atu. Set the standard tātou mā, ki konei, nama tahi. Nā reira ai. E whakapono nui ana au ka taea.

Ko te reo te take.